musadaro paimwe chokuda zvemunobhuya zve mune gwinyiso here munobhuya kuti imimi zvemunobhuya po maone wangu devi inini ochodarika muigeza musizi kupfeka aa maone onini ndofunga maone onini ndinogonda maone devi wekwasekuru dundu ndewamaona hewa wangu devi ini adaro pini kutanga rini devi uri panapa ya waguma nguva yekumadhirai ngekuti ina wabve chipinge kutaundi chishanu chega chega unobve chipinge kutaundi

uya uya uya uya pana pa uzwe ndaa dzounoonini dzounopomerwa pana wazvizwa zvabhuye maicho kuda kwaye wavaonerera veigeza veishamba musaa manya uroi zvaita kudi waita madarikirei vabhire kuti havazi kuone iwewe dairapo ndiwe unoboibaira baira madziso kuti boiboi kudina pa iya saka ndiwe waita kudini inga usingazivi kuti kwai panogeze vantu auzi kuziva kuti hai onini vantu vangageza mangwananana awo ndiani ungagezawo mangwananana iwe vantu vanogeza nguva yavanoda onini kakurutu madzimai munomu anoende kushamba mangwanani ega ega paanoende kuchera mvura vanobva vashamba vageze miri anditi iwe dhodha raonini rachena kudai onini ndebvu dzati dzati buu uchiri kuita izvozvo ndoita ngatei ndiri kureketa nekamudzukuru pateka kagrade zero musharuka wamunhu auzivi kuti unoti haye pano panoonini pamufuya weidarika kudai ngokuti onini madzimai anenge igesi zvimwezvo nana akadzi tinodaro teidaro haye ngokuti pangadaro pane pane pane aisa madhodha arume anogesi inoizwa mai chokuda ii ndapota mai chokuda isanyaende kwamutape kwamambo maina ndinokumbirawo sorry pepa izvaite mwana avazwi vana vane mutinya sando teibhuya kuti mitemo inodai musadai musadai munomu avayaiyi avapurutani sori onini musanyaendesa ndapota musaendesa kwamutape nokuti indapa yake one onini kuonerere dzimai remunhu reshamba reonini hino mukaendesa kwamutape peya mutape unoti ndode jongwe rangu redare ndode jongwe rangu ndimukoma angu ndinoaziya peya vanototi amuzwi atete mune musikazwa amuonini amuonini amufundisi vana yenyu anditi voti tode jongwe ravo redare vozode jongwe rekupe imwimwe rekuti pukute madziso ana kuti zvaaona devhu unono zvidini zvisaonini zvionini zvinyangarike kuite ngati aasi kuzviona ino zvinonesa musanyadaro ndapota ndapota maichokuda vana todini ndo ana ana ii ana yamazuva ana ino ndomitire zvijeriko zvijeriko wauya nechingwa chekwa tnt Vauya nechingwa tichachiziva here? Ndimiitire zvijeriko. Oh, moda kuenda kuchigayo. Ino musanonoka here ati paka paya. Mazuva ano chigayo chiri chikore. Chiri chikore mufidzi wamwe chekwa chekwa sekuru Bengula chakaonini chakafa. Ino chiri chikore chigayo mazuva ano. Zvakanaka. Muone imbwa. Ah, imbwa hairumi zvangiri. Hairumi. Yey. Abangu zewe chini chetinodirwa? Devi chini ichocho? Wone dziso rako rototanga kutotuma iro.

No luck beya dai vagumira neonini vaguma vava vari panapa onini asitore achirambi ona mai chokuda zvaizobuda so. Ah, imwe chiini ichocho amuna amuzwi yamuyai ah, abangudziya imushana uyu onini ana pirivi vatoonini vakaonini vakasira uya mushikwendo chikora ngandiite ndibude ndiende kujowa kwangu ndikasire ndipetuke ndozobike mutakura kutereke mutakura wevana wevana ana pirivi vana